מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת עירובין דף צדיק ה עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן געלערנט אין גמרא פריער א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, ווען זאג איך די הלכה פון פי תקרא יורד וסוסים. דאס הייסט אונז דא אזא הלכה וואס הייסט פי תקרא יורד וסוסים וואס מיינט אז אפילו בעצם איך האב נישט קיין מחיצה, נאר היות איך האב א גלייכע דאך, קען איך זאגן כאילו איך קוק אן דער סוף פונעם דאך קומט אראפ ביז אונטן, און ממילא פילט עס מיר אן א וואנט. ממילא זאגט די גמרא אז מען גלערנט אז אונז האבן געהאט א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל ווען זאגן די הלכה פון פי תקרא יורד וסוסים רב האט געזאגט אפילו אין א פאל פון אכסדרה בביקור ס'הייסט ס'איז ליידיג פון אלע פיר זייטן קען איך זאגן די הלכה פון פי תקרא יורד וסוסים און ממילא קומט אויס אז איך האב מיך א אכסדרה בשעת ס'איז א פרעים וואס דעקט צו דארטן דאס קען איך גיין טראגן אונטער דעם, ווייל איך קען זאגן פיר מאל די הלכה פון פי תקרא יורד ויורד וסוסים, פשט איז ווערן אלע פיר ווענט אנגעפילט מיט דעם וואס איך זאג די דאך קומט אראפ פון אויבן און ס'מאכט צו די ווענט, אויב אזוי איז די כשר מחיצות קען איך טראגן אינעווייניג. שמואל האט געזאגט ניין. כ'קען נישט זאגן אן אזא זאך פי תקרא יורד וסוסים. זאגט שמואל, ווען קען איך זאגן די הלכה פון טו פי טו קריעות וסוסים, דאס איז אז איך האב כאטשיג איין געהעריגע מחיצה, אז איין מחיצה האב איך א געהעריגע מחיצה, אויף די אנדערע דריי ווענט קען איך זאגן די הלכה פון פי טו קריעות וסוסים, אבער זאגן פי טו קרע פון די אלע פיר זייטן, זאגט שמואל ניין, אזא זאך קען איך נישט טון און איך קען נישט זאגן פיר מאל פי טו קריעות וסוסים, איז לאמיר נעמען די גמרא יעצט אויף צדיק ד' עמוד ב' די לעצטע פיר שורות, זאגט די גמרא, בעשה כ לעלמא לא פליגי, בעשה דאס הייסט טאמער די לאך צווישן איין מחיצה מיטן צווייטן איז געווען צען אמות אדער ווייניגער, פשט איז אז איך קען עס אנקוקן נאך אזוי ווי א פסח, אזוי ווי א עפענונג, איז זאגט די גמרא כ לעלמא לא פליגי האלט יעדער איינער מען קען זאגן פיר מאל די הלכה פון פי ת קריאת וסוסים, אז אפילו שמואל העט מסכים זיין אז אפילו איך האב נישט קיין איין געהעריגע וואנט קען איך נאך אלץ ווייטער זאגן די הלכה פון פי תקעו יורד וסוסים. נאר וואס, ווען איז די מחלוקת? כי פליגה ביעשה מעשה. טאמער די ברייטקייט, די לאך, צווישן איין וואנט מיטן צווייטן איז מער ווי צען אמות, פשט איז איך קען עס נישט אנקוקן ווי א פסח, איך האב נישט קיין בעקאפ פלען, נאר די איינציגסטע זאך וואס איך קען זיך פארלאזן איז אויפן הלכה פון פי תקעו יורד וסוסים. איז זאגט די גמרא דא געווען די מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געהאלטן ס'שטערט מיר נישט אז איך האב נישט קיין איין פיזיקעל וואנט, איך קען פיר מאל זאגן די הלכה פון פי ת ק, און מה שאין כן שמואל האט געהאלטן ניין, כאטשיג איין וואנט מוז איך האבן, איך קען נישט האבן פון אלע פיר זייטן ליידיג, מילא אז איך האב איין וואנט קען איך דריי מאל זאגן פי ת ק. אבער טאמער די לאך איז ווייניגער ווי צען אמות, זאגט רש י היות איך קען זיך בעצם פארלאזן אז איך קען זאגן די לאך איז פשוט א פסח, איז שמואל מודה אז איך קען זאגן די הלכה פיר מאל פי ת קריאות וסוסים, און מילא אפילו איך האב נישט קיין איין געהעריגע וואנט, קען איך עס אנקוקן ווי א צוגעמאכטע פלאץ און איך קען גיין טאגן אונטער דעם. ועיקא דאמרי, איז דא אנדערע וואס זעען די מחלוקת אנדערשט, בייסע כלעלמא לא פליגא, טאמער ס'איז מער ווי צען אמות, די לאך צווישן איין זייט מיטן צווייטן איז מער ווי צען אמות, כלעלמא לא פליגא אז איך קען נישט זאגן פיר מאל די הלכה פון פיר ת קריאות וסוסים, איך מוז האבן כאטשיג איין געהעריגע וואנט. קי פליגער ווען איז די מחלוקת צווישן רב מיט שמואל בעסער? טאמער ס'איז צען אמות אדער ווייניגער, אויף דעם האב איך געהאט די מחלוקת צווישן רב מיט שמואל. רב האט געהאלטן, היות ס'איז דאך ווייניגער ווי צען אמות, קען איך זאגן די הלכה פון פתי קריות וסוסים, און שמואל האט געזאגט ניין, איך מוז האבן כאטשיג איין געהעריגע וואנט. אפילו בעצם וואלט איך עס געקענט אנקוקן אזוי ווי א געהעריגע וואנט, זאגט שמואל איך קען נישט פיר מאל זאגן די הלכה פון פתי קריות וסוסים, איין וואנט מוז איך כאטשיג האבן. אונז האמער געהאט דא בעצם צוויי שיטות וואס די מחלוקת איז צווישן רב מיט שמואל. די ערשטע מאן דאמר געהאלטן, די מחלוקת איז נאר ביי מער ווי צען, דווקא דארטן געווען די מחלוקת, רב האט געהאלטן פיר מאל, שמואל האט געהאלטן נאר דריי מאל, אבער טאמער ס'איז צען אמות אדער ווייניגער אוודאי קען מען זאגן פיר מאל פי תקע ד סוסים, די עיקר דא האמער געזאגט ניין, עס איז ווען געווען די מחלוקת דאס איז דווקא ביי צען און ווייניגער, דארטן איז געווען די שאלה, אבער טאמער עס איז געווען ברייטער ווי צען אמות, כולי עלמא אפילו רב וועט מודה זיין מען קען נישט זאגן די הלכה פון פי תקעו ידו סוסים מיט פיר מאל. איז זאגט די גמרא יעצט, והא דאמר רב יהודה, דאס וואס רב יהודה האט געזאגט, קורא אבא אבא מתי בחובה, אז איך האב א אלטע חובה וואס בעצם איז שוין צוזאמגעפאלן, איך האב א קורא וואס האלט זיך פון אויבן פשוט אויף צוויי שטעקענעס, האט ער געזאגט, האט רבי יהודה געזאגט, מען קען טראגן אונטער אזא קורא, היות איך קען זאגן די הלכה פון פי תקעו יורד וסוסים, קוק איך אן אז פון אלע זייטן פון די קורא, כאילו עס קומט אראפ ווענט, אז איך האב ווענט פון אלע זייטן, קען איך זאגן די הלכה פון פי תקעו קען איך טראגן אונטער דעם קורא. רב נחמן אמר, רב נחמן זאגט, רב נחמן אמר רב באבי, וואס האט ער געזאגט, קורה ד' מטה במים, אז איך האב א קורה וואס איז ברייט פיר טפחים, איז עס מטה במים, קען איך גיין ארויס נעמען וואסער פון דארטן, ווייל איך קוק ווייטער אן דעם קורה כאילו עס גייט אראפ פון אלע פיר זייטן, און מילא אז ס'גייט אראפ פון אונטן, קען איך גיין ארויס נעמען וואסער פון דעם קורה. איז בעיסיקלי האב איך דא צוויי מעמרעס וואס ביידע זאגן מיר אז א קוראן וואס איז ברייט פֿיר טפחים קוק איך אן אז עס איז צוגעמאכט פון אלע זייטן ווייל איך קען זאגן די הלכה פון פי תקהו יורד וסוסים איז זאגט מרן מני ווי וועמען גייט עס? גייט דאס לפי שיטת רב אדער גייט עס לפי שיטת שמואל? זאגט די גמרא אזוי, להחליש אין די אמות בער ס' לא פליגי, לפי די מאן דאמר וואלט יעצט געזאגט אז בער ס' ווילאנג ס'איז צען אמות אדער ווייניגער קריגט זיך קיינער נישט, און יעדער איינער איז מסכים איך קען זאגן פיר מאל פתחי קריות וסוסים זאג איך דאס וואס בער ס' רעדט זיך דא אין א פאל אז די קריה איז געווען ברייט ביז צען אמות ממילא קען איך זאגן לכולי עלמא פתחי קריות וסוסים, אויב אזוי ודי והכל, לפי יעדער איינעם קען איך גיין טראגן אונטער דעם קריה, ממילא דארף איך נישט זאגן נישט רב, ס'איז נישט דווקא שמואל צו לכולי עלמא, היות די קור איז דאך ווייניגער אדער צען אמות און ווייניגער, קען איך זאגן פי תקרה אונטער דעם פון אלע פיר זייטן, און ממילא דאס וואס איך זאג אז מ'קען טראגן אונטער אזא קור, דאס גייט לכולי עלמא. יעצט להחליש'ן דעם צווייטן לשון, די אמרות בעשר פלוגה, וואס האט געהאלטן אז אפילו ביי צען און ווייניגער איז שוין דא א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געזאגט מען קען זאגן פיר מאל פתח כיוד וסוסים, אבער שמואל האט געזאגט ניין מען קען נישט זאגן, אויב אזוי ווי וועמען גייט דאס אז איך קען טראגן אונטער אזא קורה? לכאורה דאס איז נאר כרב, ווייל רב איז די איינציגסטער וואס האט געהאלטן מען קען זאגן פיר מאל פתח כיוד וסוסים, ווייל לפי שמואל, ער האלט דאך אז איך מוז האבן כאטשיג איין געהער געוואנט, אז איך האב נישט איין געהער געוואנט קען איך נישט גיין טראגן אונטער אזא זאך, און ממילא דאס וואס שטייט אז מען קען למעשה יא טראגן אונטער אזא סארט ביהמ איז מיר זר אז וואס כ רב אז דאס איז שיטת רב. איז זאגט די גמרא ווייטער ליימר אביי ורבא בפלוגתא דרב ושמואל כמפלגה, לאמיר זאגן אז איך האב א מחלוקת צווישן אביי ורבא, לכאורה דאס איז די זעלבע מחלוקת ווי רב מיט שמואל. זאגט די גמרא די טעם איינס האבן געלערנט סקך על גב אכסדרה שיש לו פצימין כשרה, אז איך האב געמאכט א סוכה אויף אכסדרה שיש לו פצימין, דאס הייסט, איך האב בעצם, פסימען זענען זיכער קליינע שטעקלעס וואס מען לייגט אריין אין די ערד, ס'איז מאכט א מחיצה, ווי לאנג די געפ צווישן איין און פסימענס, די שטעקלעך, מאכט ארום א גאנצע סוכה, מאכט פון אלע זייטן, ווי לאנג ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים ספעיס צווישן יעדעם איינעם, האב איך א כשר'ע וואנט, איז יעצט אז ער גראדט א כסדר'ע א פרעים וואס אויב העכער דעם לייגט ארויף סכך, איז עס א כשר'ע סוכה, ווענט האב איך ווייל איך האב די פסימען, סכך האב איך וואס ליגט אויבן אויפן פרעים, און מיין נישט קיין שום פראבלעם. אבער איין לאפ צימען, טאמער ס'פעלט די קליינע שטעקלעך, און יעצט ווילסטו דיך גיין פארלאזן, איך האב בעצם א פרעים דא, און מילא ווילסטו דיך פארלאזן אויפן הלכה פון פתי קריות וסוסים, פשט איז איך מאך צו די סוכה פון אלע זייטן מיט דעם וואס איך זאג פתי קריות וסוסים, אביי אמר זאגט כשרע יא ס'איז כשר ורבא אמר פסילה רבא זאגט ס'איז פסול איז די גמרא מסביר אביי אמר כשרע פארוואס איז עס כשר ווייל אמר ע פ תקריות וסוסים ווייל איך קען זאגן די הלכה פון פי תקריות וסוסים אויב אזוי קומט אויס אז הגם בעצם א סוכה האט נישט קיין ווענט אבער איך קען זאגן פי תקריות וסוסים פון אלע זייטן און ממילא האב איך א כשר'ע סוכה. לכאורה ווי ווערט מען דאס? דאס איז קלאר שיטת רב. ורוב אמר, רוב זאגט ס'איז פסילא, פארוואס איז עס פסול? ווייל לא יאמר פי תקרי יוד וסוסים, ווייל ער האלט נישט פון פי תקרי יוד וסוסים, און ממילא וויבאלד כ'קען נישט זאגן פי תקרי יוד וסוסים קומט דאך אויס אז מיין סוכה האט נישט קיין כשר'ע ווענט, אז מיין סוכה האט נישט קיין כשר'ע ווענט אויב אזוי איז עס פסול. איז ממילא זאגט די גמרא למה אביי כרב, אביי וואס איז מחשיב ווייל ער האלט מען קען זאגן פי ת ק לכאורה דאס איז שיטת רב, ורובא כשמואל, און רובא וואס פסל'ט איז אזוי ווי שמואל וועלכע האלט מען קען נישט זאגן פיר מאל פי ת ק יורד וסוסים. זאגט די גמרא אזוי, אליבא דשמואל כלעלמא לא פליגי, אליבא דשמואל ביסטו גערעכט, אז וואס? אז איך קען נישט זאגן אז די צוויי שיטות גייען צוזאמען? איך קען נישט זאגן אז אביי וואס איז מתיר לגבי סוכה זאל שטימען מיט שיטת שמואל? ווען איך נעם רובא שטימט מיט שיטת שמואל, אבער איך האב נישט קיין שום וועג וואס איך קען זאגן אביי מיט שמואל זיי שטימען צוזאמען, ווייל אביי זאגט די סוכה איז א כשר'ע סוכה, און לפי שמואל אוודאי די סוכה וואלט נישט געווען א כשר'ע סוכה, און ממילא זאגט די מרא כלעלמא לא פליגי אז יא, דו ביסט גערעכט, אז אביי מיט ראובן די צוויי זאכן שטימט נישט מיט רב און שמואל, העס זיי קען זיך שטימען איינס מיטן צווייטן, נאר איך מוז זאגן אביי איז אזוי ווי רב, און איך מוז זאגן ראובן איז אזוי ווי שמואל. יעצט קיפליגער, ווען זאג איך אז איך קען זאגן אז איך קען עס פארענטפערן, דאס איז דווקא אליבא דרב. לפי רב, אז וואס? כ'קען זאגן אז אביי האלט אוודאי כ ר אז אביי איז מסכים צו רב, און ער זאגט אזוי אביי ביי אונז איז סוכות כשר ווייל איך קען זאגן פי ת קריאות וסוסים, שטימט עס אוודאי מיט רב, אזוי ווי רב איז מסכים לגבי אונזער אכסדרה אז איך קען זאגן פי ת ק, עט ער אויך מסכים זיין דא לגבי סוכה, ממילא אביי מיט רב שטימען זייער גוט צוזאמען.

פארוואס? אלא דהני מחיצות לאכסדרה אבידה, וויבאלד די אכסדרה איז דאך געבויט צו מאכן דא מחיצות, פשט ווען איך בוי די אכסדרה אין די בקעה האב איך דאך אינזין אז דאס זאל זיין מיין ווענט אויכעט, און ממילא אז איך האב אינזין אז די ווענט וואס איך בוי דא פאר די אכסדרה איז א חלק פון די אכסדרה, ממילא קען איך זאגן פי תקעו יורד וסוסים, קוק איך אן כאילו די דאך קומט, ס'מאכט צו דעם אכסדרה, אויב אזוי איז עס צוגעמאכט פון אלע זייטן. אווא להכא, אבער דא לגבי די סוכה, דהיינו מחיצה איז לאו לסוכה אבידה, דא ער האט נישט געבויט דעם סוכה, דעם פרעים דא האט מען נישט געמאכט לשם סוכה אז ער וויל עס מאכן דאס זאל זיין די ווענט פאר די סוכה, נאר וואס ער קומען צו זיין פלאץ זעהט ער האט געהעריגע א פרעים דארטן, נוצט ער דאס ארויף צו לייגן זיין סכך, און ממילא פשט איז דער פרעים דאך סיידא נישט געמאכט געווארן פאר די סוכה אינעווייניג. און מילא היות די גאנצע זאך האבן בעצם נישט קיין שייכות, קען זיין אז הרב וועט מודה זיין אז לגבי סוכה העלפט עס נישט, אבער לגבי הכסדר בביקור העלפט עס יא, און ממילא קען איך זאגן אז מן האמת און אריין ווען ראובן זאגט ס'איז פסול, האלט ער אויך אזוי ווי רב, און רב וועט אויך מסכים זיין לגבי סוכה אז אז מ'קען נישט זאגן אז ס'איז א כשר'ע סוכה, ווייל דווקא ווען האט הרב מתיר געווען און געזאגט כ'קען זאגן פיר מאל פתקי אויט וסוסים? דאס איז דווקא טאמער די אכסדרה געבויעט פאר אינעווייניג, ווי למשל אכסדרה בביקור, ס'איז געבויעט איינס פארן צווייטן, דעמאלס זאגט רב בין איך מסכים און קען איך זאגן די הלכה פון פתקי אויט וסוסים. מה שאין כן ביי די סוכה, קען זיין אז רב וועט זאגן ניין, דא בין איך מסכים צו רבא, און איך וועל אויך זאגן אז וואס לגבי די סוכה איז נישט קיין כשר'ע סוכה, ווייל ס'איז לאו לכה אבידה, ס'איז נישט געמאכט פאר דעם. און ממילא קען איך זאגן אז סיי אביי און סיי ראובן ביידע גייען כ ש שיטת רב. און מילא זאגט די גמרא זייגער, לפי שיטת שמואל האב איך טאקע נישט קיין וועג וואס איך קען זאגן עס זאל שטימען, ווייל אביי האט קיינמאל נישט שטימט מיט שמואל. נאר לפי רב קען איך זאגן אז ער שטימט אוודאי אזוי ווי רב. אז אז רב קען זאגן אז שטימט אוודאי אזוי ווי אביי, און איך קען זאגן אפילו אז שטימט אזוי ווי רבא, ווייל עס איז דא א חילוק צווישן א כסדר בבקע מיט א סוכה וואס נישט געמאכט פאר דעם ענין. זאגט די גמרא ווייטער, רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט אין מיטורין, לאמיר צוריק גיין, געשטאנען אין די משנה, רבי יוסי געזאגט צו רבי יהודה, מען האט גערעדט דארטן למשל פון די ווענט וואס זענען אראפגעפאלן פון די הויז, אדער ווענט וואס זענען קאלט געווארן די מחיצה, אדער א מאווי וואס מען האט אוועקגענומען די לעכער אדער די קורה, האט רבי איד געזאגט פאר דעם שבת כיוון שהיתרו היתרו אז ס'איז כשר געווען פאר דעם שבת קענסטו ווייטער זיך נוצן דעם שבת, נעקסטן שבת אוודאי דארפסט עס גיין פאררעכטן אבער דעם שבת איז עס בסדר. כמ רבי יוסי האט רבי יוסי געזאגט ניין, אדער איז עס מותר אדער איז עס אסור, איך קען נישט זאגן ס'איז האלב האלב, און ממילא זאגט ער אז ס'איז כשר פאר דעם שבת בלייבט עס כשר פאר אלע שבתים, אז ס'איז פסול פאר דעם שבת בלייבט עס פסול, אבער ער זאגט נישט למעשה וואס זאגט ער? איז עס כשר אדער איז עס פסול פאר דעם שבת? ער זאגט נאר אז איך קען נישט ארום שפילן, איז עס אדער כשר אדער פסול, אבער תכלית איז עס כשר אדער איז עס פסול? וואס די הלכה? זאגט די גמרא יבא לי ר' יוסי לאסור או להתיר, ווען ר' יוסי זאגט זיין כלל אז ס'מוז אייביג בלייבן אויף די זעלבע זאך פאר דעם שבת ווי קומענדיגע שבתים, מיינט ער דאס זאגן להתיר, און ממילא ס'איז טאקע מותר פאר דעם שבת און ס'גייט ווייטער מותר זיין פאר אלע קומענדיגע שבתים, אדער ניין לאסור, פשט אז פאר דעם שבת איז עס אסור און פאר קומענדיגע שבתים איז עס אויך אסור. זאגט די גמרא, אמר רב ששת, לאסור, ווען ער האט געמיינט צו זאגן האט ער געזאגט א ווארט די לאסור, אז וואס? אז עס איז אסור, דיין וואנט איז אראפגעפאלן, דיין מחיצה איז קאלע געווארן, די מבין פעלט די לחי די קורה, גלייך אסור, פאר דעם שבת יעצט איז עס אסור און אוודאי קומענדיגע שבתים אויך, וואס זאלסטו טון? גיי עס פאררעכטן, וכן אמר רבי יוחנן, אזוי זאגט אויך רבי יוחנן, אז לאסור, רבי יוסי האט געמיינט צו זאגן לאיסור, אז וואס אז דו מעגסט עס אוודאי זיך אויפהערן, דו קענסט שוין מער זיך נישט נוצן מיט דעם חצה. זאגט די גמרא, תני נא מוכ, אונז האבן אויך א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט עס זייער קלאר, אמר רבי יוסי, כשם שאסירין לאסור דלוה, אזוי ווי פארקומענדיגע שבתים איז עס פסול, וויבאלד ס'פעלט דאך דא עפעס, ס'פעלט א קורת, ס'פעלט א לחי, ס'פעלט א וואנט, קיין חסירים לא עושה שבת אזוי אויכעט פאר דעם שבת איז אסור, און איך קען נישט זאגן די הלכה פון כיוון שהיתרו היתרו, איך קען נישט זאגן וויבאלד ס'איז געווען מותר ערב שבת בלייבט שוין מותר פאר דעם גאנצע שבת, נעקסטע שבת זיי עס מסדר, אבער די שבת בלייבט עס מותר, זאגט רבי יוסי ניין נישטא אזא זאך, אז ס'איז מותר איז עס מותר, אז ס'איז אסור איז עס אסור, און דא אוודאי איז עס אסור, און מילא נישט נאר פאר קומענדיגע שבתים איז אסור, נאר אפילו פאר דעם שבת איז עס אויכעט אסור. זאגט די גמרא איתמר רב חייא בר יוסף אמר, האט רב חייא בר יוסף געזאגט, אגרות סבח האט דא א אנדערע שיטה, על אנדערע גירסא זאגט דער רב אשי, רב חייא בר אשי אמר רב, אז וואס הלכה כרב יוסי, אז די הלכה איז אזוי ווי רב יוסי אז איך קען נישט זאגן כיוון שהיתר היתר, נאר וואס ס'איז געווארן אסור, ווערט עס אסור יעצט פאר דעם גאנצן שבת. ושמואל אמר, שמואל זאגט, הלכה כרב יהודה, די הלכה איז אזוי ווי רב יהודה, אז איך קען יא זאגן כיוון שהיתר היתר, אנהייב שבת איז געווען אקעי, כ'האב געהאט מחיצות, כ'האב געהאט מיין לחי, כ'האב געהאט מיין מאווי, בלייבט עס כשר פאר דעם שבת, קומענדיגע שבת, עס דיך דעמאלס זארגן, עס איז גיין פארעכטן, דעמאלס וועט זיין אקעי, אבער דעם שבת קענסט דיך יא נוצן דערמיט. פרעגט די גמרא, ומי אמר שמיל הכי? האט דען שמיל געזאגט טאקע אז הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, אז כיוון שהיתרו היתרו פשט איז דעם שבת קען איך עס נוצן? ותנן, אונז האבן געלערנט, אמר רבי יהודה, רבי יהודה געזאגט, באמת דברים אמורים, ווען איז געזאגט אז איך קען נישט שיקן א שליח צו מאכן א עירוב פאר מיך, דאס איז דווקא ביי עירובי תחומין, ביי עירוב תחומין קען איך נישט זאגן קען איך נישט גיין מאכן א עירוב פאר א צווייטן אן דעם וואס יענער ווייסט, וואס הייסט איך מוז האבן יענעמס רשות, יענער מוז מיך מאכן א שליח צו גיין און מאכן עירובי תחומין, אבער איך וויל זיין א גוטער און איך גיי לאנג פאר יענעם א עירוב תחומין, דאס ארבעט נישט. אבל ביי ריח וחצירות, אבער לגבי ריח וחצירות, מערבים ביין לדעת, ביין שלא לדעת, קען איך דאס מאכן לסיי לדעת, ביין שלא לדעת, הייסט סיי טאמי יענער ווייסט, יענער ווייסט נישט, קען איך גיין, איך וויל זיין א גוטע, איך גיי מאכן א ריח וחצירות פאר דיך, פארוואס, וואס די הסבר, וואס די חילוק, צווישן עריבה חצרות מיט עריבה תחומין איז פשוט, לפי שזכרין לאדם שלא בפניו, עריבה חצרות איז א זכות פאר יענעם, דאס הייסט, וואס פארדינט יענער מיט דעם וואס איך מאך עריבה חצרות פון אים, פארדינט ער דאך אז ער קען ארויסנעמען זאכן פון זיין אייגענע שטוב ארויס צום חצר, ממילא ס'איז זכרין לו, ס'איז א זכות פאר אים, וואס דערלייגט ער? גארנישט, דעם שבת די איינציגסטע זאך וואס ער פארדינט איז אז ער קען אנהייבן נעמען זאכן פון זיין אייגענע שטוב, קען עס ארויסנעמען צום חצר. מה שאין כן ואין חומין שלא בפניו, לגבי א ריווח תחומין האט מען דאך געזאגט די הלכה איז א מענטש האט בעצם צוויי טויזנט אמות לכל צד פון וואו ער וואוינט, דאס הייסט איך וואוין לאמיר זאגן דא אינמיטן, האב איך צוויי טויזנט אמות אויף די זייט, צוויי טויזנט אמות אויף די זייט, איז יעצט אז איך גיי מאכן א ריווח תחומין, לייג איך דא דעם עירוב, קומט דאך אויס אז יעצט קענסטו גיין די ערשטע צוויי טויזנט אמות, האסט דא קונה שביעית געווען קען איך גיין נאכאמאל צוויי טויזנט אמות, אבער וואס דו כאפסט נישט איז אז דער פארלירט די ערשטע אנדערע זייט, אויפן רעכטע זייט פארלירט ער דארטן די צוויי טויזנט אמות, דאס הייסט טאקע פון לינקס קען ער יעצט גיין פֿיר טויזנט אמות, אבער פון רעכטס האט ער פארלוירן צוויי טויזנט אמות. און ממילא האט מען געזאגט א ריווי תחימה קען איך נישט מאכן אנע דיין דעת, אה דו האסט מיר געבעטן איך זאל מאכן א ריווי תחימה פאר דיך, אוודאי ווילסטו עס האבן, אבער אז איך וויל זיין א גוטער פאר דיך און איך גיי לייגן א ריווי תחימה פאר דיך, קומט דאך אויס אז איך מאך א חוב פאר דיך, ווייל דו האסט פארלוירן יעצט צוויי טויזנט אמות אויפן רעכטס, ממילא יעצט אויפן לינקס קענסטו טאקע גיין פֿיר טויזנט אמות, אבער אויף רעכטס האסטו פארלוירן, און ממילא ווען ריווח חציות קען איך יא לייגן, ווייל יענער דערלייגט גארנישט, ער פארדינט נאר אז ער מעג ארויסנעמען א זאך פון זיין אייגענע הויז אריין אין מחוצה, אבער ריווח תחומין דאס קען איך נישט לייגן פאר א צווייטן, ווייל איך מאך א חוב פאר אים. ואמר רבי יהודה אמר שמואל האט רבי יהודה געזאגט בשם שמואל הלכה כרבי יהודה די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה אז וואס אז דאס קען איך יא מאכן דאס קען איך נישט מאכן אבער לייגט ער צו ולא יעיד אלא כל מוקשה שנה רבי יהודה בעירבין הלכה כמותו יעדע פלאץ וואס מען זעט א מחלוקת און רבי יהודה האט געפסקנט און ער זאגט זיך זיין שיטה איז די הלכה אזוי ווי רבי יהודה. ואמר לה רב חנה בר גדא סור לרב יהודה, האט רב חנה בר גדא סור געזאגט צו רב יהודה, אמר שמיל אפילו במוות שניטל כרעותי או לחיו, האט דען שמיל געזאגט אז מען פסק'נט אייביג אזוי ווי רב יהודה, אפילו ווען ס'פעלט א לחי אדער ס'פעלט א קורה? הייסט ער זאגסט אזוי, דו זאגסט אז שמיל האט געזאגט הלכה איז אייביג אזוי ווי רב יהודה, און ממילא לגבי ריבה חצירות קען איך יא לייגן, לגבי ריבה תחימה קען איך נישט לייגן. און ער לייגט צו א כלל, און ער זאגט, א הלכה איז אייביג אזוי ווי רבי היהודה האט אים געפרעגט, האט שמואל געזאגט, הלכה איז אייביג אזוי ווי רבי היהודה, דווקא ביי עירובין, דאס ווען ס'איז דא א שאלה לגבי עירובין די הלכה איז אזוי ווי רבי היהודה, אדער אפילו ווען ס'קומט לגבי א מאווי שניטל כרסוי אדער לחיו, ווי דאס איז געווען אונזערע משנה, וואס דארטן זאג איך אויך די הלכה איז אזוי ווי רבי היהודה. און ואמר ליה האט ער געזאגט אז שמואל האט נאר געזאגט בעירובין אמרתי לך, אז דווקא בעירובין האט שמואל געזאגט די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, אבער ולא במחיצות, אבער ביי מחיצות איז די הלכה נישט אזוי ווי רבי יהודה, און ממילא זעסטו דאך קלאר אז שמואל האט געהאלטן אז ווען זאג איך די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, דאס איז דווקא לגבי עירובין, אז איך האב א שאלה לגבי עירובין צו קען איך לייגן פאר א צווייטן צו נישט, א עירובין שאלה דאס קען איך זאגן הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, אבער ווען ס'איז א שאלה דא אז ס'פעלט א וואנט, ס'פעלט א לחי, ס'פעלט א קורה, אוואדע, האט שמואל געזאגט, דעמאלטס איז נישט קלאר די הלכה איז אזויווי רבי יהודה, און ממילא ווי אזוי זאגסטו מיר יעצט אז שמואל האט מהלך כרבי יהודה, שמואל האט דאך קלאר געזאגט אז דווקא ביי עירובין אזויכל איז די הלכה ווי רבי יהודה, אבער לגבי מחיצות איז די הלכה נישט ווי רבי יהודה, ממילא אויב איז א חסירה איז די הלכה יא ווי רבי יהודה, אט איז די הלכה נישט ווי רבי יהודה לפי שמואל. זאגט די גמרא, אמר רבנן, לדידי מפרשי לי מינוי' דשמואל, איך העל דיר מסביר זיין וואס שמואל האט געמיינט, כיון שנפרצו לי כרמלות, כיון שנפרצו לי שסערעבן, ווען זאג איך אז הלכה איז אזוי ווי שמואל, און דאס האט ער געזאגט דא אויבן הלכה איז אזוי ווי אז הלכה איז אזוי ווי, ווען האט ווען האט שמואל געזאגט הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, דאס איז דווקא ווען ס'נפרצו לי כרמלות, אז וואס מיין מחיצה האט זיך געעפנט, מיין מאוויע איז אראפגעפאלן דארט אין די קורה, ס'אויגעפאלן די לחי. דווקא דעמאלט זאג איך אז ס'איז אפן, די חלק נאכדעם איז א כרמלית, פשט איז אז איך גיי ארויסטראגן פון די מוה אויס צו די כרמלית, איז נישט קיין דאורייסא, און ממילא אזא פאל זאג איך אז טאקע הלכה איז אזויווי רבי היהודה, איך קען מתיר זיין, איך קען זאגן כיוון שהיתרו התרו, קענסט ווייטער טראגן דיין מוה, איי ס'פעלט די לחי, איי ס'פעלט די קורה. ווירקט נישט געפערליך, היות ס'איז נאר אפן צו א כרמלית, אפילו די אסטראגען ארויס, נא, נישט געפערליך. מה שאין כן טאמער ס'איז נפרד צו לרשות הרבים, אז דו גייסט ארויסנעמען פון דיין מאווי אריין צו די רשות הרבים, ביסטעך אויב א דערייסער, נעמסט פון א רשות היחיד אריין צו רשות הרבים, אזא זאך, דארט האב איך שוין מחמיר געווען, אין אזא פאל האט ער געזאגט, ניין, דא איז נישט די הלכה ווי רבי יהודה, און מילא ווען שמואל האט געזאגט א הלכה איז אזוי ווי רבי הידא, ער האט לגבי כרמלית, אז טאמער מיין מאווי געווען אפען צו א כרמלית קען איך זאגן א הלכה אזוי ווי רבי הידא כיוון שהתריתו דעם שבת מעגסטו טראגן דעם מאווי, ווען האט ער געזאגט די הלכה נישט אזוי ווי רבי הידא, איז טאמער מיין מאווי איז אפען אריין צו א שסע רבים, וואס דעמאלס קומט אויס ווי עס עובר זיין אויף א דאורייסע, אין אזא פאל האט ער געזאגט אז ניין דווקא ביי עירובין פסק'ן איך אזוי ווי רבי הידא, אבער לגבי מחיצות פסק'ן איך נישט אזוי ווי ר' אבידע און איך קען נישט זאגן די הלכה איז כיוון שהיתרו היתרו. זאגט די משנה, הבונה עליה על גבי שני בתים, איך האב צוויי הייזער וואס זענען איינס לעבן צווייטן, איינס קעגן איבערן צווייטן, אינמיטן גייט אדורך א רשות הרבים, בויט זי זיך אויבן נאך א שטאק, ער לייגט צו נאך א הויז וואס גייט אריבער פון איין הויז צום צווייטן, וכן גשרים המפילושים, אזוי אויך חב א גשר וואס גייט אריבער פון איין זייט צום צווייטן, אונטן גייט אדורך א רשות הרבים, מטלטלים תחתיהם בשבת קען איך טראגן אונטער די גשר, קען איך טראגן אונטער די הויז בשבת. דברי רבי ד אזוי האלט רבי ד, ביי חכמים אוסרים, חכמים זאגן ניין, מען טאר נישט טראגען אונטער אזא פלאץ. ועוד אמר רבי יהודה נאך הלכה לייגט צו רבי יהודה, מאבן למביא א מפיליש והחכמים אוסרים, אז איך האב א מביא מפיליש, דאס הייסט איך האב א מביא אבער ס'איז אפן פון ביידע זייטן, איז די הלכה קען איך מאכן אן אזא עירוב, קען איך מאכן א עירוב מיט אזא מביא, אפילו ס'איז אפן, לייג איך א לחי אדער א קורה פון ביידע זייטן, און איך קען אנהייבן צו טראגן אין אזא מביא. זאגט די גמרא, אמר רבא, זאגט רבא, לא תימא הייני תמא דרבי הידא משום דקאסובא הבית איז מחיצת דאורייתא, גייט ער צוריק אויף די פאל לאמיר זאגן די בריק, אדער די הויז וואס גייט אריבער פון איין זייט צום צווייטן, זאגט רבא, זאלסט נישט מיינען די היתר איז אז איך קען טראגן אונטער דעם בריק, לכאורה איז דאך דא א רשות הרבים וואס גייט אדורך, קענסטו אפשר זאגן, איך וועל דיר מסביר זיין, דו ווייסט פארוואס רבי הידא לאזט טראגן אונטער אזא בריק, איז ווייל בעצם מדאורייתא איז גענוג אז די חלון האט צוויי ווענט, ממילא די בריק האט דאך צוויי ווענט, פון ביידע זייטן איז דא א וואנט וואס האלט דעם בריק, אדער די הייזער פון ביידע זייטן דאך דא א הויז וואס דאס האלט די עליה, איז ממילא קען איך זאגן, קענסטו מיינען, די סיבה פארוואס רבי יהודה איז מתיר צו צאגן אויף דעם רשות הרבים איז, ווייל ער האלט, צוויי ווענט זענען בעצם א מחיצה, און ממילא מדאורייתא מאכט צוויי ווענט א רשות היחיד, אויב אזוי קומט אויס אז איך גיי אונטער דעם בריק, אדער איך גיי אונטער דעם הויז, קומט אויס שטיי איך אין א רשות היחיד, ווייל איך האב צוויי ווענט פון ביידע זייטן. איז זאגט דער רבי, לא תימא הייני תימא דרבי אידא משום דקסובא הבית מחיצה דאורייתא, זאלסט נישט מיינען די סיבה פארוואס רבי אידא האט מתיר געווען צו טראגן אונטער דעם בריק, אדער אונטער דעם הויז, איז ווייל ער האלט אז צוויי ווענט זענען א דאורייתא און ממילא מאכט עס א רשות היחיד. אלא משום דקסובא פי תקרא יורד וסוסים, זאלסטו וויסן די סיבה איז ווייל ער האלט פי תקרא יורד וסוסים, און מילא קוק איך אן כאילו די בריק פון די זייטן גייט עס אראפ, אדער די הויז פון די זייטן קומט עס אראפ, אז ס'גייט אראפ האב איך געהער געווענדט, און ממילא די ווארט איז נישט ווייל ס'איז דא צוויי ווענט און די צוויי ווענט מאכט מען א שות היחיד, ניין, די לאט איז פשוט כ'האב געהערט געפי א ווענט כ'קען זאגן פי תיקו יורד וסוסים אויב אזוי מאכט עס צו פון ביידע זייטן קומט אויס אז איך האב מענטש קיין שיסער רבים אונטער דעם הויז כ'האב מענטש קיין שיסער רבים אונטער מיין בריק און ממילא קען איך גיין טראגן אונטער דעם פרעגט די גמרא איז פאר אביי פרעגט אביי אויף רבא יעיס על קיינו מרבי הידע אונז האבן א ברייתא וואס רבי הידע זאגט מי שיש לו שני בתים משני צדי שיסער רבים אז איך האב צוויי בתים כ'האב א גאס וואס גייט אדורך, האט א הויז דא און כ'האב א הויז דא, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, אוי קורא מכאן וקורא מכאן, מאכט ער א לחי פון איין זייט און אריבער צום צווייטן, און אזוי אדער א קורא אדער א שטעקן פון איין זייט אריבער צום צווייטן, ס'הייסט כ'האב א רשות הרבים, איך האב צוויי הייזער פון ביידע זייטן, וויל איך דאך קענען טראגן פון איין זייט אריבער צום צווייטן, אבזוי וואס טוט ער, ער לייגט א לחי אדער א קורא פון איינס אריבער צום צווייטן, ונושא ונותן באמצע, און אזוי קען ער טראגן פון איינס א רבי צום צווייטן, אזוי האלט רבי איהודה. אמר לו, האבן חכמים געזאגט, ניין, איה מערב מן שיסוי רבים מכך, אזוי קען מען נישט מאכן קיין אייוועלט ביי שיסוי רבים, צו לייגן פשוט א קורה אדער א לחי, און מיט דעם גיין מתיר זיין צו טראגן דורכן רשות רבים פון איין הויז אריבער צום צווייטן, האבן חכמים געזאגט, ניין, אונז זעמיר נישט מסכים צו דעם. איז פרעגט די גמרא, אבער רבי איד האט געהאלטן אז איך קען לייגן א לחי, איך קען לייגן א קורה, און מיט דעם אליינס נעמט דער רשות הרבים, און איך קען יעצט גיין טונקען דא, פארוואס? לכאורה האט די גמרא פארשטאנען, פארוואס האלט רבי איד איך קען גיין טונקען פון איין הויז אריבער צום צווייטן אפילו איך גיי דורך רשות הרבים? מוז דאך זיין ווייל אז רבי איד האט געהאלטן אז צוויי ווענט בעצם זענען א רשות הרבים מדאורייתא, אז איך האב צוויי כשר'ע ווענט האב איך דא א געהעריגע רשות היחיד, און ממילא זאגט די גמרא, וואס זאגסטו מיר רבי, אז זאגט די רשות סיבה פארוואס כ'קען טראגן אונטערן בריק איז ווייל צוויי ווענט מאכן א רשות היחיד, רבי איד האט דאך קלאר יא אזוי געהאלטן, זעהסט רבי איד איז מתיר צו טראגן פון איין הויז אריבער צום צווייטן, זעה איך דאך אז רבי איד האט מתיר געווען פארוואס האט ער מתיר געווען, ווייל ער האט געהאלטן צוויי ווענט מאכן א רשות היחיד, און ממילא האב איך מער נישטא קיין רשות הרבים קען איך טראגן פון איין הויז א רבי צום צווייטן, זעסטו דאך קלאר אז הרב איד האט יא געהאלטן אז צוויי ווענט מאכט א רשות היחיד, און מילא וואס זאגסטו מיר אבער אז אונזערע משנה ליינט אז די סיבה איז נישט אלס צוויי ווענט זיין רשות היחיד, נאר די ווארט איז אלס פי תקרא יורד וסוסים. אמר ליה האט רבא אים געענטפערט מהי אין אבער מהו לך למשמע מינה, זאג איך קריג זיך נישט מיט דיר, איך בין מסכים צו דיר, ער זאגט אזוי, איך בין מסכים אז רבי איד האלט בעצם אז צוויי ווענט מאכט א רשות היחיד, מילא מדאורייסא אז איך האב צוויי ווענט, דאס איז מיר גענוג צו האבן א רשות היחיד, נאר וואס איך האב דיר געוואלט זאגן איז, לערן נישט דאס אויס פון אונזערע משנה. ווען רבי יהודה האט מעתיק געווען אין אונזערע משנה, און ער האט געזאגט אז וואס דו קענסט טראגן אונטער דעם בריק, דו קענסט טראגן דעם הויז, איז עס נישט געווען ווייל ער האט געוואלט אויסלערנען אז צוויי ווענט זענען מיט די רייסער א שיסע יחיד. ביסט גערעכט ער האלט אזוי. איך וויל דיר נאר זאגן, הייב נישט אן דאס אויסצולערנען פון אונזערע משנה. ווייל אין אונזערע משנה איז די סיבה פארוואס איך מעג טראגן אונטערן בריק, די סיבה פארוואס איך מעג טראגן אונטער דעם הויז האט גארנישט צו טון ווייל צוויי ווענט, איז פשוט ווייל איך קען זאגן די הלכה פון פי תקע יורד וסוסים. אבער ביסט גערעכט, ביסט גערעכט טאקע אז רבי איד האלט אזוי. און ווי ווי זעסטו דאס? דאס איז טאקע פון די שני בתים. פון יענע ברייתא זע איך טאקע אז רבי איד האלט אז צוויי ווענט מאכט א רשות היחיד. די איינציגסטע פוינט וואס איך האב דיר געוואלט ארויסזאגן איז, לערן דאס נישט אויס פון אונזער משנה. אבער איך קריג זיך נישט מיטן די מציאות. איך קריג זיך נישט אז רבי איד האלט נישט אזוי. אוודאי רבי איד האלט טאקע אז צוויי ווענט מאכט א רשות היחיד. נאר קען מען דאס נישט ארויסלערנען פון אונזערע משנה. אמר רב אשי, לייגט רב אשי צו, מס ניסן דאן מיט דייקא, אונזער משנה איז טאקע אזוי מדויק, און מיט ברענגט דעם צווייטן פשט וואס רש י לערנט יעצט. זאגט רש י, מדקדני ועוד, וואו איז עס שטייט אין די משנה, שטייט ועוד אמר רבי יהודה מערבין במביא המפילש, אז מען קען מאכן א עירוב בין א מביא און מפילש, והחכמים אוסרים, און חכמים אסרן, ס'הייסט אין די משנה האט אנגעהויבן צו זאגן א בונה בית, הבונה עליה על גבי שני בתים, וכאן גשרו מים מפילושים מטלטלים תחתיהם. שפעטער ברענגט די גמרא ועוד אמר רבי אידא, די משנה לייגט צו, רבי אידא זאגט נאך א זאך, ערשט רעדט מען פון די בריק, מען רעדט פון די הויז, און שפעטער ועוד אמר רבי הידא. מילא זאגט אזוי אי ה מסביר שלמה, זייער גוט אבער איך פארשטיי די רישא פון די משנה רעדט נישט אום די קאסובא פי תקיות וסוסים, די רישא פון די משנה הייבט אן צו זאגן איך קען טראגן אונטער דעם הויז, איך קען טראגן אונטער דעם בריק, פארוואס קען איך טראגן דארטן, ועל פי תקרא יורד וסוסים, היינו דקטני ועוד, קומט מיר יעצט און זאגט אין משנה, ועוד, נאך א הלכה וויל איך דא אויסלערנען, די ריישא האב איך גערעדט פון פי תקרא, וויל איך דא אויסלערנען נאך א זאך, אז אין א עירוב, אז אין א מאווי וואס מען פיל נישט קענסטו מאכן א עירוב, אז וואס פארוואס קענסטו מאכן א עירוב, ווייל איך קען זאגן אז צוויי ווענט בעצם מיט די רייסער זענען שוין א כשר'ע ווענט, היישן א חצר פאר זיך אליינס, אלו יאמרו, משום די קאסאווא שטיין מחיצות דאורייתא, נו ווילסטו זאגן אז וואס? אז דער ריישע רעדט אויך פונעם זעלבן הלכה, אז פארוואס קען איך טראגן אונטערן דאך פאר אונטערן בריק, פארוואס קען איך טראגן אונטערן דאך, איז פשוט ווייל צוויי ווענט זענען א מחיצה פאר זיך אליינס מדאורייתא, אויב אזוי מאי ועוד, וואס קומסטו מיר לערנען ועוד, דו רעדסט פון די זעלבע הלכה נאכאמאל, ס'הייסט, בשלמא לערן איך דער ריישע רעדט זיך פון פי תקרא, קומט די ספר זאגט ועוד, א צווייטע הלכה אינגאנצן, ועוד, א נייע חידוש, צוויי ווענט מיט דערייסעס זענען א געהעריגער שות פאר זיך אליינס, ממילא פארשטיי איך זייער גוט, מען רעדט פון איין נושא, ועוד, העל איך דיך ברענגען נאך א נושא, אבער טאמער זאגסטו אז די בריק מעג איך טראגן, נישט אלס פי תקרה נאר ווייל צוויי ווענט מיט דערייסעס זענען א שות פאר זיך אליינס, אויב אזוי, מאי ועוד, וואס לייגסטו מיר צו ועוד, זאגסט נאכאמאל די זעלבע הלוך איבער, אז די מאווי קען איך מאכן אין גארטן, אך כ א אפילו ס'איז מפולש, קען איך מאכן א עירוב דארטן, ווייל מדאורייתא איז צוויי ווענט א רשות פאר זיך אליינס, איז דאך נאכאמאל די זעלבע זאך, ממילא פאסט נישט די ווארט ועוד. ממילא שמע מינה, אז קענסט ארויסלערנען פון דא אז די ריישא רעדט זיך, פארוואס טאר איך טראגן אונטערן בריק? פארוואס קען איך טראגן אונטערן הויז? ווייל איך קען זאגן פי תקרא יורד וסוסים, די ספר ועוד רעדט זיך לגבי שתי מחיצות, ממילא פאסט זייער גוט די ווארט ועוד, אנהייב האט מען גערעדט פון איין הלכה, און יעצט האט מען גערעדט פון א נייע הלכה, הדרן הלוך כל גגות.